Dostlar salam! Ýene siziň bilen Sunday Plus biziň bu günki myhmanymyz Mekan Ataýew. Mekan, salowmaleýkim. Salam Osman.
Mekan Ataýewiň studiýasynda sizden gelen sowallara jogap berýär. Hemme sowal ugradanlara köp sag bolsun aýdýas. Iň gowularyny saýladyk. Häzir olara-da Mekan ýörite siziň üçin öz jogaplaryny berer. Wagt ýitirmän soraglara geçýäs we ilkinji sorag Hemişe bolşy ýaly bu hili tanyşlyk ýaly Mekan Ataýew aslynda nirelikä we nirede ýaşaýar şu wagt diýýär. Meň aslym Mary welaýatdan Sakarçaý etrabynda doglan ýerim bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda doglan on altynjy martda ýaňy ýakyn doglan günüm boldy gutladyňyz sag bol özüm edil häzir Aşgabatda ýaşaýan Aşgabat şäherinde.
şu wagt agam diýsem geň görýän bolmaklary mümkin. Bir ýaş uly mekan menden. Hawa. Arsam menden ulla. Hawa. Öň bilmeýärkäk, e, o maňa agam diýýärdi. Soňundan bildim-de ullugyny, indi men hmm. oňa agam diýýän. Indiki sorag. Edil soraglar tertipli däldi, gelşine görä berýänler, şonuň üçin bir temadan gitmezligim mümkin. Aha. Üç sany arzuwyň hasyl bolýan bolsa, olar haýsylar bolardy diýýär. Adam arzuwsyz bolmaz diýýär, guş ganatsyz bolmaz. Şu eden arzuwlama paşdi ýetdim-de. Hmm. Eden arzuwlaryma. Ýöne bir içinde ýene de adam, arzuwsyz adam ýok. Hmm. Häzir çagajyklarymyz sagaman öýli işikli edip, bagtly ýaşasalar, şol şolam bir arzuwymyz. Ýurt parahatçylyk bolsun. El üç diýip sanamaly bolsa, birinji. Parahatçylyk. Hawa, parahatçylyk, hökman, saglyk, parahatçylyk birinji oçurda. Ikinji bilen çagalarymyzyň bagtyna guwanyp ýaşamak nesip edende. Üçünji bilen hem üçünji arzuwym hem bar-a bir haçan bir ýadyma düşenini aýdaryn. Üçünji. Aýr enjedik goýaýaly. Bolýa men ýatladym.
Bolýa.
Mekan Ataýewiň ilkinji halypasy kimkä diýýär?
Men Bir halypa bar bolsa barmy halypalyk eden biri? Mende gaýybana halypa bar. Aha. Gaýybana.
Ýöne hakyky halypa ejem diýsem hem ýalňyşman. Sebäbi maňa ejem elimden tutup dutar öwredenem ejem. Ejem sazandar ýa aýdymçy däl. Ýöne men şol höwesimi ejem bildi. Yhlas edipdir-de saňa.
Men şol höwes edýänim aýdym-saz söýenim. Men sebäbi Özüm bilenim bäri aýdym aýdýan men. Pylança ýaş diýip bilemok. Kiçiligimden. Bäş ýaşymda Özbegistana giden şo zatlaň ýazgysy hem bar. Ejem meň halypam. Dogrusyny aýdym. Ýöne gaýybana halypam Agamyrat Öwezmämmedow. Agamyrat kürt lakamy bilen tanalýar. Il arasynda. Hawa.
Ol barada-da bardy soragy bolýan eýýäm ony aýyrmaly bolýar. Jogap berdiňiz. Hawa. Indikä geçýäs. Ýaşlara maslahatyňyz diýä islendik temada.
Ýaşlara berjek maslahatym ilki bilen saglyk isleýän şolara. Ondan işlerinde üstünlik hem-de ýurduma wepaly ýigitler bolup

Şu men gruby bolaýyn diýip gruby bolubilemok, ýa men gaharlanaýyn diýip gaharlanybilemok. Öz bolşumda. Aý menem-ä görüşýäs welin gaharlanany göremak ýöne. Diňe gülüp ýörüs. Mekan Ataýewiň durmuşyna täsir eden adam ýa bolmasa söz üstünlige ýetmegi üçin. Meň üstünligime ýetmegimiň sebäpkär adamlar bar. Sebäbi men ony ýatdan çykarmaýan. Ol bizde şahyr Annabaýram Aýdogdyýew bar. Bizde. Şu bir birnäçe bagşylara sebäp bolan halypa şahyr onnoň kompozitor diýsegem ýalňyşmaýas. Ine men şoňa köp sagbolsun aýdýan. Esasy maňa yhlas eden adamlarymyň biri. Esasy. Şu wagtam işleşýäňmi ýa? Şu wagtam işleşýän, şu wagtam görüşýän. Anna Baýram saňa-da köp sag bolsun aýdýan agam. Senem görýän bolsaň görýänsiň Goçmyradyň peredasiýasyny. Saňada köp sag bolsun minnetdar.
Anna Baýram kimkä diýýän dostlarymyz üçin Beki Allagurbanowyň Beki Beti Beki ýanynda Beti gepleşigem bar Anna Baýram bilen görüp bilersiňiz. Indiki sorag. Näçe ýaşyňyzda aýdyma başladyňyz? Ilkinji toýa näçenji ýylda bardyňyz? Näçe ýaşyňda başdan gaýaňy aýtdyň ýadyma düşen ak diýdim. Hawa aýdymy näçe plança ýaş diýsem ýalançy borun sebäbi. Sallançakdan diýen ýaly.
Hawa uje men kiçiligimden aýdym aýdýan şo zatlaň nesip bolsa bir oglanlar şony menden sýomkalar alyp gidip dokumentalny film etjek diýdiler birnäçe wagtdan bir diňleýjilerimiz görübiler tomaşa edibiler kiçiligimde üç ýaşymda ondan bäş ýaşymda alty ýaşymda ýaponiýa Her ýurtlara gidip ýer alan wideolam bar şony enem atam ýygnak goýupdyr. Arhiwda. Arhiw edip hawa gelejekde ana indi häzir özüm görsemem bir hili bolup tolgunyp oturýan o ondan ýaňky. Toý barada.
Hä toý barada men toýam ikinji üçünji klasda toýa gidip ugradym Mary welaýatynda Sakarçäge etrapda. Toýlara çykyp ugradym. O wagt inçejik sesim bardy. Ýerim ýaşajyk oglanjykdym. Aý şu, şulam gowy aýdýar bir gutlasyn diýip aýtdyrýarmydylar? Toý sowýan dälsiň-ä? Ýok, edil toý, toýa sowamokdym, ýöne toýa barýaň bir gutlamaga barýaň bir ýarym sagat ýaly aýdym aýdyp gaýdýaň, ony süýji alar ýalyja puljagaz zat jüýňe salyp goýberýärdiler. Toý paý. A, toý paý.
Onuň, ýöne esasy bu Aşgabada gelip, toý, toý iki müň Birinji iki müň ikinji ýylyň başlaryna çykyp ugradym da toýa. Gorkýan zady barmyka diýýä. Aý şu aýraçylykdan gorkýa adam esasy. Hudaýa şükür ene-atamyz janlary sag, çagajyklarymyz bar, maşgalamyz bar. Şolardan aýrylsam ine gorky şonda men gorkyny duýaryn.
Hawa duýaryn.
Ýöne ondan bärde başga hiç zada gorky ýok Hudaýa şükür. Gül ýaly.
Gelniňiz bilen nädip tanyşdyňyz? Iň köp gelen soralyň biri şu. Gelnim bilenem ýaş ýaş döwri toýda görüşdik. Men kiçijek oglandym bir sekizinji, dokuzynjy klasdym. Şondan gowy görşüp birek biregi. Olam meni gowy gördi, menem ony gowy gördüm. Şeýdip O wagtlar telefon zat ýokdy. Bir şeýle daşyndan seretsegem Süwdane ýaly. Hä, onuň şeýdip gowy görüşdik. Soň 2004-nji e, ýylda e, enem atam gudaçylyk etdi. Şo ýylam öýlendim. Şu wagt Hudaýa şükür ýaşap ýörüs. Iki sany çagam bar. 16 ýyl. 16 ýyl awa. Bir ogluň, bir gyzyň bar. Bir gyzym, bir oglum.
Gyzym uly. Hä, beýdip aýdýaň. Hä, men gyzym. Ki aýty uly boldy, şony aýdýan. Bir gyzym, bir oglum. Emin endik bolsa. Ha gyzym o tüweleme 8-nji klasda o. Tüweleme. No her kim Käwa jigiňmi zat diýen soraýarlar. Ýanymda görýärlerde jigiňmi bu ýaman meňzeş saňa diýip. Men o gyzym diýen ol geň görýänler bar kän. Beh, tüweleme. Wagt geçýär. Ha o. Atlaryny aýtjakmy? Hawa, gyzymyň ady Leýli, oglumyň ady Aýdyňmyrat. Aýdyň a sportsmen, futbolist. Hawa, futbolist ol. A Leýli? Leýli, hawa, ol doktor bolasy gelýär. Hä, gelejekde nesip bolsa, hawa, okuw gowy görýär, okumany gowy görýär. Dört dil bilýär tüweleme. Hawa, öz türkmen dilimizden daşyndan dört dil bilýär. Aýdym-saza höwes edýälermi? Aýdym-saz gowy görýärler, ýöne aýdym-sazy edil. Höwesine ýöne. Hawa, ýöne höwesine gowy görýärler. Diňleýji hökmünde gowy görýärler. Ikisi hem oglum hem şeýle, gyzym hem şeýle. Onnoň aýdymçy, men aýdymçy, oglum bol aýdymçy bol diýip, aýdymçy edip bolmaz ony. Hawa, hawa. Özünde bolmaly, hawa. Hawa, esasy. Humara aýdyma Köp kişi ogrulyk diýýär. Siz nähili pikir edýäňiz? Aýyrybam bilýän şu soragy. Ýok şu soragy aýyrmaly.
Dur onda täzeden.
Ýok şu soragy aýtym gitsin-de şeý diýip. Her aýdymyň ritmi bolýar. Ine düşünýändirler, sungat işgärleri düşünýär. Buny kän şol aýdymyň düzgünine düşünmeýänler ogrulyk diýip pikir edýärler. Sebäbi şol aýdymyň ritmi meňzeş daşary ýurt ritmine. Sebäbi olam häzir döwrebap latin-amerikan ritmi diýip hasaplanýar. Şu ritmde-de adamlar tans eder ýaly şowhunlyja bolsun diýip, şul aýdym düzülen. Bul aýdym ogurlyk däl. Sebäbi bul aýdym ogurlyk bolsa, Spotify ine meň sahypamda ýaňky Shazam, ogurlyk aýdym bolsa ýaňky Spotify ýüklemeýärler, olar almaýar. Sebäbi aýdym ugradaňda bir hepde analiza berýärler aýdymy. Ine şol aýdym eger-de ogurlyk bolsa, yzyna bul aýdym bolanok diýip bize habar gelýär. Ähli kyrk, kyrk iki sany platformalarda diňläp bilersiňiz. Şo taýlary kabul etdi-dä, şol aýdym ogurlyk bolsa kabul etmezdi.
Ylalaşýan.
Humara näme diýibem ýazandyrlar, gör hany. Hawa.
Näme nirden bilýäň? Men sebäbi bu soraglary ýutubda-da kän ýazdylar. Men her bir ýazýan adamlaň Hemme kommentariýalary okaýan men, ýaltanman. Sebäbi men şu kommentariýalaryň üsti bilen indiki işime netije jemleýän däli, indiki etjek işime. Her bir kommentariýalary görýän, içinde gowy kommentariýalary ýazýanlar bar, içinde düşünmän ýazýanlar bar, birhili bolgusyzja kommentariýalaram bar, bolýar her süri agsaksyz bolmaz diýilşi. Onda hemme kommentariýalary diňleýjilerim okaýan. Gowy komentariýalaram ýazýaňyz sag boluň minnetdar hemmäňize. Humara diýmek bu humara sözi Goçmyradam düşündiribiler ähli hemme okanlaram düşündiribiler. Humara bolmak adam söýgüdenem humarlabilýär ýaňky Adam aýdym-sazdanam humarlabilýär, aýdym-saz, ukudan humarlabiler. Ýaňky humar diýmek adamlar köpüsi başgaça pikir edýär humar söz. Hökman ol nemede-de azart söz, şol azart sözüň türkmençesi-de humar. Ýöne men seň söýgüňden humara diýýär-de, humara. Seň söýgüňden humara boldum diýýär. Başym aýlandy diýen ýaly. Hawa, başym aýlandy seň söýgüň meni aňk etdi diýen ýaly manyda bolýar. Ýöne ýaňky. Öňki türkmen halk sazymyz, halk sazymyzam bar, humarala diýip. Türkmen halk sazy bar. Eee, meselem aýtsak, öňki halypa bagşymyzam humara, guýy şerap içeli bile, zat diýip aýdymlar aýdyp geçip gitdiler. Humara diýmek umuman humara biz bunu näme üçin aldyk Goçmyrat? Humara bu türkmen gadymy söz. Biz öz gadymy sözlerimizi Hasam ýene-de täzeden şul indiki gelýän ýetginjek ýaşlaram bilsin biziň gadymy sözlemimizi. Bilmeýän sözlemimiz bolýar adamyň. Şonuň üçin hawa. Onnoň şu sözleri biz başda-da aýdym ýazamyzda men Habyp, bu Habybyň aýdymy. Habyp Müjdegiň aýdymy. Aýdymam, sazam şoňky. Habyba aýtdyk oturyp. Habyp şul aýdymyň sözleri birazjyk agyrrak bolsun sebäbi köne sözlerden ulanybrak edeli. Köne sözlerimizem içine getirip şun ýaly zatlar bolsun diýip çykardyk şul aýdym her kime interesno boldy. Gowy gördüler minnetdar diňleýjilerimize sag bolsun aýdasym gelýär. Gowy gördüm meni. Hawa, sag bol. Gowy. Indiki sorag, Mekan. Öz bagtyňa ýetmek üçin näme etmeli?
Esasy ynanmaly. Özüň ynanmaly. Bagt, maksat diýmek Goçmyrat bilen men pikirimçe men şu şu soraga şeýle jogap beresim gelýär. Meselem, öz köp kişi Isleýär bagşy bolasy gelýär. Bagşy bolasy gelýär, aýdym aýdyp şol her kim ýyldyz bolasy gelýär. Meselem, şo şo sebäpde ýazan bolmaklygym mümkin. Bu bärde Hawa. islendik ýa birini söýüp, şol bagt şoň bile bagtly bolmak maksady bilen ýazan bolmagym mümkin. Ýöne men şu soragyňa Goçmyrat, aýdym-saz barada jogap bereýin. Meselem, ýaşlarymyz bar, ýyldyz bolaslary gelýär, aýdym aýdyp tanalasy gelýär her kim. Onuň içinde şeýle bir aýdym, iki aýdym işleýärler-de ýitýärler. Arasyna wagt kän salýarlar. Men şony ýalňyş diýip pikir edýän. Sebäbi bir aýdym çykardyň, ýene-de bir arasyna kän wagt salman ýene aýdym çykarmaly. Diňleýjiler seni diňläp, beh, bu jaş oglan gowja aýdýar zat diýip, şeýdip-şeýdip tanalyp gidýär adamlar. Ýöne esasy birinji oçur nesibe. Nesibe diýilýän zat hökman nesip etmese peýdasy ýok-da. Nesibäni zähmetdenem öňde goýaň. Men zähmetden öňde goýýan nesibäni. Zähmet çekip ýören oglanlar bar-da, zähmet çekip ýören oglanlar bar-da, ýöne şol ha nesibesi çekenok. Ýöne dogry zähmet çekmek diýibem bir zat bar-da. Ene, onyňa-da men dogry, dogry makullaýan ýaňky sözüňi. Ýöne. Sen näçe dogrymy zähmet çekseňde şeýle aýdymlar ýazýan oglanlar ba. Hmm. Men özüm gowy görüp diňleýän oglandan ba aýdymçylar. Hmm. Emma şolar bir e, men ýyldyz bolaryny isleýän bolyn şolar ýyldyzlyk derejesinde däl. Hoşmurat. Hmm. Şeň. Ona men şo nesibe diýip, nesibe diýip bir zat bar-da, nesibe etmese diýär, nesibe etmese peýdasy ýok diýär. Hasap edeniň bolmaz, nesip edeniň bor diýýär.
Şolara kömek edip bolýamy? Zähmetem çekýä. Senem diňleýäň, gowam görýäň, gowam, mysal üçin. Indi şuňa ýekeje, ýekeje ýaňky diýen sözüme gelmeli bolýarsa. Sen, beh, men zähmet çekýän, nesibäm çekenok zat diýip, ony özüňi ýere düşürmeli däl-de, özüňe ynamly bolup, Zähmet çekiber. Çekseň zähmet, Zähmet ýagar ýagar rahmet. Hökman bolýar şol. Hökman bolar. Ynanmaly da.
Hawa.
Hökman özüňe ynam, ynamyň bilen ynamly işleseň nesibe çeker.
Bagtlam borsuň. Hawa, bagtlam borsuň. Indiki.
Ýaramaz endikleňňi nädip taşlap bolýar diýýär. Sende ýaramaz endikler barmy?
Men ýaramaz endik, endik mende öýkeläp bilýän. Men şony ýaramaz endik diýip e, pikir edip, şony şon ýaly alýan, kabul edýän özüme. Sebäbi öýke öýkelemek gerek däl adamda. Hiç kimden öýkelemeli däl. Öýkelegiň paýy süýji. Ha, şu türkmenlerimiziň öne sözleri bar. Şoň üçin ýaramaz endik diýip Bir şoňa diýäýmesem, käbir öýke menem onam öz gowy görýän adamlarymdan öýkeläp bilýän. Ehe, köplenç şeýle. Hawa, şu adam gowy görýän adamyndan öýkeläp bilýän. Ondan şony ýeňmek üçin bir zatlar edýäňmi ýa netije ýokmy? A indi özüme öýkelemezlik nemäni goýýan öňümde welin, Şonda-da ýene-de şol. Hemişe başardanok. Hawa, hemişe başardanok.
Käwagt öýkelemeli bolýar. Ýene bolýar, meselem, Döwran Saparowyň doglan gününe Döwran Saparowy gutlap ýazgy etdik. Ol indi Bekijan bilen. Bekem ony ýalňyşyp kompýuterinden pozulypdyrmy ýa şol bir zat bolup, bir näme boldy welin, indi Bekini gowy görýän-dä men. Hawa. Şondan birazjyk öýkeledim men. Ýokmy ýazgynda? Şo ýazgy ýok.
Köpüsiniň gutlagy gidipdir-de meň gutlagym gitmändir. Beki.
Ýa ýörite dem bolaýmasyn? Dawaňyz zadyňyz ýokda. Ýok, ýok. Ol öýkelän bolaýmasyn? Ýok, ýok. Ol Beki soň ýazdy maňa. Şun ýaly, şun ýaly öýkeleme dos jan. Bir ýetişmedik birazjyk neme diýýär. Ýok, soňundan özüm düşünýänem. Bu bolýan zat tehnikada. O zatlara düşünýän ýöne Döwranyň doglan gününi gutlap, Döwran jan uzak ýaşa şo taýda-da gutladym bolin. O gutlagy saňa ýetirmändirler. Döwran Saparowyň doglan gününe. Uzak ýaşasyn.
Hawa. Bolýa, ýörite etmedik bolsa bolýa. Ýo, ýo, ýörite zady ýok ol. Biziň hemmämiz birek-birek bilen hormatly. Hawa, degişýän elbetde. Indika geçeli. Özüňe söz bereňsoň, şol özüňe beren sözüňden çykmajak, çykmazlyk üçin näme edýäň? diýýär. Aslynda erkiň güýçlümi? Özümemi?
Hawa. Hawa.
Özüňe diýeniňi etdir bilýäň. Etdir bilýän. Näme iň kyn düşýän zat?
Ä şu özüme diýenimi etdirmekdenmi?
Diýetam. Aý şony birazjyk şu şolam diýetada. Azajyk kynda. Şu özüme ne şu günler 3 gün bäri toýdan gelip hiç zat iýmäýin diýen özüme. Hmm. Şuny iýmäýin diýende ýene azajyk wagt geçýär bolýan. Iýýänna. Şu näme üçin toýdan soň işdäň açylýaka hä? Şu şon ýaly men men nä şeýle toýdan hökman. Näme üçin toýda iýilmeýä şol? Hawa toýa barýas iýesiň gelenok iýeňok. Toýda ýa şu endik bolupdyr baryp toýa baryp işlemek şol indi köp kişi pikir edýä biz äý bä sen günde toýa gidýäň hezil edýäň toý bolar pikir edenok biz biz toý biz üçin iş. Hawa. Toýa barýaňda baryp Ýa şo naharyňam ýadyňdan çykýar, bir içseň, çaý içýäň, görýäň-ä. Beýle işdägem bolmanak meň üçin Nurjat aýda. Kelläňde başga pikir sebäbi. Hawa. He, kelle duje şol toýy gowy sowmak-da, ýaňy şu soragam aýdyp agzap geçdik welin, esasy toýy gowy sowup, bir kellede bar şol pikir, toýy şaga, şowhuny şagalaňňyly geçirmek. Onnoň öýe gelýäň, derrew ajygyp başlaýaň. Ine, şuňa erk edip bilemok men. Kän. Arasynda bir saklanan ýaly bolýanda ýene-de baryp iýäýýäň-dä. He, onda-da menden-ä howut.
Ýöne men on kile horlandym. Segsen dört, segsen dört, segsen üç kiledim men. Perhat Ataýewiň toý döwürleri segsen dört, segsen üç kiledim. Şonda şoň Perhadyň ýüzük dakdysyna ýüzük dakdy boldy. Şo günem gidip Öýüne çörege çagyrdy oglanlary. Öýünde oturdykda ýaňky ýüzük dakdy. Şu gün gündiz bolsa, agşam çörege çagyranda şoň wideosyny gördük. Menem şu ýerde özümi ekranda görüp, men gaty semräpdirin, gaty gidipdirin diýip, ýöne şonda men şeýle erk etdim özüme. Näçe wagtda?
Üç aýlap, dört aýlap çörek iýmedim, çöreksiz iýdim, näme iýsemem. Ýöne çöreksizem hiç hili Iýen ýaly däl-de, näme iýseňem. Çöreksiz çöregi. Tutanak. Hawa, tutanak.
Hamyrly zatlary aýyrdym. Manty, somsa görmedim. Diňe şu greçka, ol-bul dietetiskiý zatlar. Çorba zat iýen, ýene edýän. Ýöne hiç hili çöreksiz-de ol. Ýöne şonda gowy horlandym. Ine dieta tutjaklara-da berjek maslahatym şo, çöregi bir azjyk azaltsaň, şonda hany saňa-da gerek şol bol, koçum. Sag bol.
Boýuň näçe? Meň boýum bir ýetmiş. Baý, baý, bir ýetmiş bilen segsen törde bardyňmy? Hawa.
Kän bolýar.
Şo, hawa, şony görseň bar-a, suratlary görseňem, şo, ýöne biz günde-günaşa görüşemiz, soň kän, neme edip bolanok. Hawa, hawa, bileňok diýip.
Hawa, bileňok. Bir azjykdan horlanýan ol. Ýöne, Gowy çekildiň ýöne bilýän Gowy çekildim hawa şondan on kile çekildimda.
Zala da gatnadyňmy? Sporda Yo zala da bir bar zala baryp e, edil e, nemäre etmedim ýöne kaçatsa da edem yok ýöne zala barsam ylgaýadym ylgaýan hawa ýeňil ylgap da edip e, biraz zala da hawa esas şu dieta bilen.
Gaty gowy. Hälki sorag buny geçirýäs halypasymy Kadyýa Agamyrat Kurt Nesibe diýilen zada garaýşyň nähili onam eýýäm jogap berdik Çagaňyz bolanda ilkinji pikiriňiz reaksiýaňyz duýgyňyz diýipdir.
Ilkinji duýgyň çagaň bolanda kaka bolýaňda sen ondan o duýgyny men nädip aýtjagymy bilemok, sebäbi öz perzendiň dünýä inýär. Şoňa bir howlugyp, meň iki çagam bolanda-da men roddomda däldim-de, bolnisada däldim-de. Hmm. Ýöne şoňa howlugyp, howlugyp ilkinjä o gyzym boldy, soň oglum boldy. Oglum bolanda Ogluň boldy diýip jaň etdiler-dä elime. Nirdediň toýda meni? Şonda aw bir toýdadym. Toýdanam gündiz toý çaldyk. Aw.
Gündiz boldy-da onnoň gündiz toý çaldyk-da toýdanam çykdym. Toýdan çykdym. Edil toýdan çykmama bir on-on bäş gün bir wagt galanda elime sms gaýynenem sms ýazypdyr. Ogluň boldy buşluk diýip. Onnoň derrew şondan bolnisa tarap Her hil pikirler edýäň kelläňde. Begenýäň, begençlikde bul bara bu söz bilen aýdyp bolanok buny. Goçmyrat. Üýtgeşik duýgy bolýar adamda. Ony göreňde hasam başgaça. Tüweleme şu wagtlaram çagalar bilen aýlanmana gidilýär, ýene edilýär bolyn. Ýaňam aýtdym-a bu sen jigileňmi, hakyňmy diýen. Tüweleme ullakança çagalar bolyn. Menem käwagt seredýände bir Hudaýa şükür edýäňdä. Şolaň janlary sag bolsun diýip. Şon ýaly duýgy. Bagt.
Umuman bagt. Bagt hakyky. Pul siz üçin motiwasiýamy diýä? Ýok.
Şo puly öňde goýýamyň diýýän bolsa ýok, öňde goýamak. Iki müň on, iki müň on bäşinji ýyllarda ýitdiňiz diýä, näme üçin diýä? Şeýle boldumy? Ýok, ýitibä ýitemok, badym. Toýa gidýänim ýöne birazjyk e, albom albom işleri azaltdym albom. Sebäbi esasy şu ýyllar hasam toýuň üstünde şol toý aýdymlary hmm. birazjyk üýtget zat edip bir hasam e, döwrebaplaşdyryp ýazdyk täzeden oturyp. Şoňa wagtymyz gitdi-de, toý bilen başy gaýrak bolduk-da. Şo wagtlar klip azrak işlenildi. Şoň üçin şeýle pikir dörändir.
Şoň üçin şon ýaly pikir dörändir, hawa. Sagdyn, ruhubelent we ýaş görünmegiň syry nämede?
Ýaňky esasy bagtly ýaşasaň, sagdynam borsuň. Ruhuňam belentde bor, agzybir, birek-birek bilen ynamly ýaşasaň maşgalaň bilen. Köp kişi diýýär, sen öz ýaşyňdan ýaş görünýäň zat diýip, maňa sms-em ýazýarlar. Maňa tersine diýýär onsoň. Onuň
Ýa sen biraz daýowrak bolaňsoň bolaýmy, biraz biz kiçiräk hem-de. Ýok, ol bir ýaş kysy.
Ýok, boýumyzam kiçiräk-dä biziň. Sen biraz göwre zat. Meň diýjek bolýanym Goçmyrat sebä esasy özüň bagtly bolsaň öýdäkiň bilen bagtly ýaşap düşünişip ýaşap birek birek bilen ynamly ýaşasaň şonda adam garramamyka öýdýän. Ýöne her kimden soraýan bolýyn bir hili daş keşbi garry görünsede ýüregjikleri ýaşda her kim häzir mendenem

Onu bir bir yan oku zady gutaran hmm. bolmaly. Onu yan ki ot salamlaştık zady ettik bolin. E, ağam dedi şu vaqt yaşınız ne çay dedi bilen o kenar. Bu bolan zat bir 6 ay zat geçendir. Onu menem Aý, inim diýdim, ýigrimi, ýigrimi bäş ýaşymda diýdim-dä şeýdip bolyn. Aý, agam beý diýme-dä, birinji klaskamam modadyň diýdi-dä. Utanyp gitdim. Şo özi görýän bolsa gülki, gülküsi gelýändir şoň. Şeý diýdi-dä, aý, sen men birinji klaskamam modadyň agam beý diýme-dä, dogryňy aýdaý-da diýdi-dä, ol özüm bir hil bolup gitdim onnoň. Inim otuz bäş ýaşaýan diýdim-dä. Şeýdip, aý, adamyň, eee, Ýaşy garrasada ýüregi garranokda adamyň. A bolmalysam şeýle. Hawa.
Allajan her kime uzak ýaş arzuw edýän Goçmyrat. Şeýle bolsun. Hawa. Alýo. How. Waleýkim salam. Mä gowum körpä mäler çykyp aýlaýynda men ýazgyda da. Dama. Ey, gowy çaýa demledim-o. Ey, bolýar, gowy gidip dur-a. Bolan.
Şu soňky bir hepdäň içinde has bir gowy ýeten derejäňde ýa bir üstünlikmi? Boldumy şon ýaly bir zat, täzelik? Hawa, Goçmyrat, biz ýaňy, ýaňy agzak geçdik, Humara diýip aýdym çykardyk, klip. Amale bilen. Hawa.
Amale jigim bilen aýdym gowy boldy. E, şol aýdymam birinji ýer orun aldy. Ýöne ýaňy bir hepde bolandyr, bir top onda birinji ýer aldyk. Bar şony sorajak bolandyr bilemanda. Hawa, e, Myradyň top 10. Hawa. Gepleşiginde.
Hawa, gepleşiginde. E, birinji ýer almak nesibämize çekdi. Birinji ýer aldyk. Bul aýdym halkymyzam gowy kabul etdi. Ähli diňleýjilerimize sag bolsun aýdasym gelýär. Öz adymdan, Amalia jigimiň adyndan. Bu klibi, bu aýdymy birazjyk wagt aldy işlämizde. Bul aýdym, bul aýdymyň üstünde dört-bäş aý ýaly işledik. Sebäbi häzir Görseň, olar ýaly soragam bardyr. Şul aýdymy näçe wagt işlediň? Dedim, men şu taýda jemläp goýberjek. Hawa. Ondan bul aýdymy dört, bäş aý iş edindik, şu klibi, zatlar bile bile. Ýöne Amalia jigim bilen işleşmek şeýle gowy, priýatny, sebäbi işine tüweleme azapkeş, Agam özem maslahat dyl tüweleme klip edemizde şu taýyn şeýdeli Mekana bu taýyn şuny ýaly raýa dälmi aýdymyň şu taýyn şeýleräk aýtsak nähili bor diýip maslahat dyl işlendi şul aýdym azap çekildi Amalia jigim saňada minnetdar bul diňe meňki däl bul seňem üstünligiň şul aýdym esasy Şu aýdymy işlän oglanlara da sag bolsun aýdasym gelýär. Ýagny Art Studio Habyp aýdym saz sözüni ýazan gatnaşan oglanlar ýaňky topagynda da agzap geçdim. Mekan Ataýewiň ilkinji öňe sürýän pikiri. Halka
bir watanymyza wepaly bolup aýdym saz döredip hormatly prezidentimize Gowy gowy aýdymlar çykaryp begendirip şeýdip ýaşamak ýurdumyzda.
Öň Goçmyrat agadanam sorapdym diýä. Goşa toýa baryp gördüňizmi? Myhman hökmünde diýä. Hä sendenem sorapdyrlar öňä. O meň ýadyma düşerak ýöne soranlary şoň üçin geň gördüm la ýaňy okamda.
Şeýle bir toý gördüm. Restoranlaryň birinde oglanam ekiz gyzam ekiz onýal toýlaram boldy. gyzykly toýlar boldy. Şu 2013-nji, 13-njimi, 14-nji ýylda ýalňyşmasam. Dogrumy? Hawa, ekiz toýlaram bolýar, ýöne şeýle goşa toýlaram kän. Bolýar.
Şu sorag bar-a, alym bolýan bermänler şuny. Näme ýa? Ýogaldy diýip çykardylar diýýär.
Aý aýdyp goýber il içinde. Gitsin gaýtym. Näme üçin? Gaýtym bir istesinde zat şola. Kän o şuny ýalda olar ýazýanlar.
Mundan bir näçe ýyl öň diýä. Aha.
Mekan taf ýogaldy diýip bir gep ýaratdy. Näme üçin beýle boldy diýä. Şoň jogaby şu adam bilemzok diýen hem Ha, neme? Yaramadı Bilen ýara yok ony yok yo bolmadı. hiç ýyl on ýal zat yok Hudaýa şükür hemme zat gül ýaly. Ýöne ol aýdym aýdýan başga biri. Ol aýdymçy Mekan şol aýdymçy. Şol aýdym aýdan Mekan Ataýew diýip bir sakar çägel obadaşym bar. Owa.
Aýdymçy oglanjyk.
Menden kiçi ol oglan. Aha. Ol oglan öz agasyna bagyşlap aýdym ýazýar.
Awsoň. Onuň öz agasyna Myrat diýip agasy men tanaýan ol biziň obadaşymyz bolansoň iki köçe aňrymy däl. Hä şol aýdymdan gaýtdymyka şo gepem gürrüň. Indi aýdaýyn hawa şol agasyna ýazýa. Onuň agasyna ýazýa ol bul öňünden näme indi diktorlara ýa goşgy ýa zat aýtdyrýarlar şonda bul aýdym Mekan Ataýewiň Mähriban agasy Myradyň ýagty-ýadygärligine bagyşlanýar zat diýen ýerinde ortunda kesipdirler-de, meň kliplerimdenem alypdyrlar-da, ýaňky Bilbil gördüm klipde, men düýş görýän ýaly zat klip edildi-dä bir şeýdip ýöräp barýan ol. Şonuň ýaly zatlar, sýomkalar alyp owadanlap muny biri ýaltanman edipdir bul işi. ýaltanman edipdir. Bir hili özümem görüp erbet boldum şony. Dogrymy aýtsam, öňünde azanyň sesini goýupdyr, ýene edipdir. Özümde bolan duýgyny aýdyp berjek bolýan-da. Buny men halamaýan adamam edibiler ony. Düşýäňmi? Her kim, hemme kişi meni gowy görýär diýibem bilmerin. Ýöne hiç kime Özüň halamasaňam ýamanlyk edip bolmaz-a, halaňokmy? Hawa.
Sesiňi çykarma, geziber. Ýöne ýamanlyk etmek gerek däl. Men şony ýöne şon ýaly pikir edýän. Maňa ýamanlyk höküminde etdilermikä diýip, şo pikirde, şu wagtam şo pikirde otyryn men. Ony başga hiç hili wariant ýok. Soňam bilinmedi. O gülmek üçin we gülmek üçin bolsa gülkünç bir zatlar goýarlar. Gaty gödek gülki gülki bolýar.
Hawa. Gaty gödek bolýar ýöne.
Gülmek üçin eden bolsa. Ha şu soragy aýyrmagyn Goçmyrat dursun gaýtym adamlar görsün aýbilsin.
Onda bir hili o habary eşidip bir hili gynananlar hem bolandyr ýakynlaryňyzdan garyndaşlardan ýa Hawa. Hawa erbet sebäbi. Çynmyka diýip bir hili. Çynmyka diýip şu habary eşidip men ejemjan özünden hem gitdi. Şonýaly ýagdaýlar boldy sebäbi. Derrew doganlam jaň edip, gowy, gowçylykmy, olam edil orazaň üstünde boldy-da, oraza wagtlary. Onuň e, owadan jaň gelýär, menem habarymam ýok, men tä bilemogam. Men eşdemogam on ýal zat. Onuň şol uja aňryk aýyp mekan ýok bolupdyr, mekan aýrylypdyr zat diýilse. Menem ejemden 400 kilometr bärde ýaşaýan. Ejem Marda, men Aşgabatda. Ýaly habar geldi. Menem ejeme öýe jaň etdim, ol ejem balnisa girdi, şuny al, şuny al diýdiler. Ondan mara gitdim, zat etdim ondan. Aý öýe barypdyrlar-da ses edip. Aý eşitdik, olaram şuny ýaly hakykatdyr öýdüp barypdyrlar, şuny al, şuny al näme. Adamlar dil üsti, dil üsti bilen şuny al bolansoň. Soň ondan ejem Hudaýa şükür gowy, gowulandy, zat etdi. Soň ondan bärik Aşgabada öýüme geldi. Öýüme geldi ol. Her kimem geň görýär-dä welin, ejem elimden tutup meni bazara aýlaýar, Ýör, bazara gideli. Görsünler diýýämi? Seni görsünler diýýär. Men pylan zat aljak oglum diýen bolýar. Men pylan zat alaýyn, men ýöne gidäý-dä ýanym bile, seň bile gidesim gelýär zat diýip meni şol indi äkidip meni bazara aýlap şol ine bar meň oglum, ine, gül ýaly adamlar başga pikir etmäň zat diýmek üçin ejem meni şuba bazara aýlady elimden tutup. Menem erbet doldum kaneşne erbet doldum. Ýöne hudaýa şükür gowy hemme zat gül ýaly. Iň agyr degeni onda ene bolýada. Ha o ene e, ene paýy. Şu ene enelere erbet bolýar ene. Ene şun ýalyda Näme diýilýär? Uzak ýaşajaksyň ha. Awa, sag bol. Janyň sag bolsun.
Mekan, esasy şu gelen soraglara şular bir sagada ýazdy goýdýan. Awa. Gyzykly boldy. Men beýle uzak bolar öýtmedim çynymy aýtsam. Gysgarak, aý ol mä şirin munt diýip geldim bolýan şu wagt. Bir sagat bäri otyrys-da, gülüşdigem, degişdigem arasynda. Onuň üçin köp sag bol. Hemme sorag berenlerem sizede köp sagbolsun aýdýas özüňize gerek gyzykly jogaplaňyzy alansyňyz diýip umyt edýäs agam saňada jan saglyk maşgalada agzybirlik işiňde üstünlik ylhamyňam gaýnap joşup dursun toýlarda görşeli. Sag bol Goçmyrat menem diňlejilere sagbolsun aýdaýyn köp sagbolsun aýdýan diňleýjilerimize siziň hem işleňňiňizde okuwyňyzda üstünlik arzuw edýän. Goçmyrat sizede köp sag bolsun aýdýan hormat edip sylap geldiňiz. Öňküler ýaly toýda duşubereris nesip bolsa. Nesip bolsa. Owo toýda görüşeris. Toýda görüşeris. Sag bol. Dostlar Sunday Plus Mekan Ataýew bilen jemleýäs. Hemmäňize köp sag boluň. Saglykda görüşeliň.
Boldumy? Otliçna. Ýa dowolin.
Boldy.
Gül ýaly özüň montažla.